Di lebda n ddunit, ass wis sebɛa, Ṛebbi ixleq bunadem, ixleq-it deg ṣṣifa n yiman-is. Aṭas ay nesla ussan-agi ɣef lxaliqa n ddunit, nmekta am akken Ṛebbi ixleq lwaqat am tafsut, unebdu d lexrif d wayen akk yettwafen deg lweqt-nni i lxir-nneɣ. Mazal-aɣ ccetwa, Ṛebbi ixelq aṭas i lxir n bunadem di ccetwa, ulamma d lweqt n laẓ d usemmiḍ. Lameɛna Ṛebbi ixelq ayen ilan di ddunit i lxir n bunadem i t-izedɣen. Daymi, di ccehr-agi, ad nxemmim ɣef lǧetta n bunadem ittwaxleqen diɣen s ufus n Ṛebbi. Wid iqqaren deg lyisi, tḥefḍem cwiya ayen i ssnen imusnawen ɣef lǧetta n bunadem. Imken tḥefḍem mačči d Ṛebbi i aɣ-ixelqen, lameɛna bunadem ikka-d deg laṣel imkan. Akken ay qqaren wid ur nessin ara Ṛebbi, wid ur neqqar ara awal-is. Awal Ṛebbi i ṣṣeḥfḍeɣ, d Ṛebbi i ixelqen bunadem amezwaru di ṣṣifa-s. Nessen, sina Adem ilan d argaz amezwaru, ila mebla ddnub, mebla alumu, mebla ayen i t-isxeṣren, ama d yir ṭṭbiɛa, ama d lehlak. Sidna Dawud deg Zabur yesteqsa, Acu ay d argaz i wakken ara d-tesmektayeḍ a Rebbi? Acu ay d argaz? Mkul bunadem ila d ddunit amecṭuḥ iman-is, yeɛni Rebbi ixleq lmefaṣel-is i wakken ad mɛaccren sdukli i lxir d ṣṣeḥḥa deg umexluq-nni. Llan wid iqqaren lǧetta n bunadem am d tamacint. Yiwet lǧiha, wagi d ṣṣeḥ. Wid yesɛan ṭumubil eh, tettafen ma yerrez kra neɣ kra di ṭumubil-nni ur iteddu ara swaswa, ɣas ma ayen nniḍen ilan deg-s ur t-yuɣ ara. Akka gni lǧetta n bunadem. Ma yiwen ljureḥ yuḍen, hleken merra lǧewraḥ nniḍen. Amexluq-nni mačči bxir. Ɛni bunadem yettili am tamacint ihi? Anɛam. Yettili am tamacint deg yiwet lǧiha, lmeɛna deg tamacint ur tesɛi ara ul d ṛṛuḥ am bunadem. Ṭṭubbat ufan tamacint tamecṭuḥt yettweqqmen deg idmaren n bunadem mi ara yehlek wul-is, i tamacint-nni tseddu ul-is, yettalin idammen deg iẓuran iwakken ur yettmettat ara. Lameɛna mazal ur ufin ara tamacint ara t-iswexren deg ubrid n ccer, ara t-iseddun deg ubrid n lxir. Ass-agi, ad nebdu s wul n bunadem. D acu-t? Anida yettwat? Acu ɣef i aɣ-d-ifka Rebbi wul? Di lemtul n Sidna Sliman, nettat imeslayen-agi. Ɛas wul-ik akteṛ n wayen akk ittwaɛasen, alaxaṭer seg-s i d-ffɣen lɛawanser n tudert. Acḥal n tidet i yellan deg imeslayen-agi! Ad iḥebbes wul n bunadem, dɣa ad as-teffeɣ tudert-is, ad immet. d ul i yessalin idammen ɣer lejruḥ-is. Ṣṣeḥḥa n bunadem tettili deg idammen-is, ma ḥebsen idammen, ad immet. Ul d lmefṣel i yellan di lǧiha ẓelmaḍ n idmaren n bunadem. Di lmefṣel amecṭuḥ ittwuqmen s uẓar iɣummen s berra s zdaxel s uglim. Aglim-nni iččur s iẓuran imecṭuḥen i sxedmen wul. Ul yebḍa s rebɛa timrujin, snat ɣef uzelmaḍ, snat tayeffus. Tamrujt tayeffust, ufella, tettqelli tettqebil idammen ixeṣren deg lǧetta. Dɣa tettari-ten ɣer tamrujt tayeffust gwada, armi d idmaren anida idammen ttɛawaden iman-nsen, ṣfun iman-nsen s ddwa yettilin di nnefs n bunadem. Mi ṣfan idammen-nni, ul isali-ten seg idmaren ɣer tamruǧt tazelmaḍ deg wadda, deg wul, dɣa ɣer tamruǧt tazelmaḍ ufella. Sin-a tteffɣen deg uẓar ameqqran ad azlen deg iẓuran merra n lǧetta. Ul ihi d ṭrumba i d-sawḍen idammen isxeṣren ɣer idmaren iwakken ad ṣfun, imiren issufeɣ-iten ɣer iẓuran merra n lǧetta iwakken ad ten-qewwiten, ad ten-sseǧehden. Yiwen uẓar itteddu ɣer tɛebbuḍt, wa ɣer tasa, wa ɣer idmaren. Llan iẓuran imecṭuḥen ittalin idammen ɣer iḍuḍan, iḍaren ɣer ifassen-nneɣ, wiyaḍ ɣer udem n bunadem, ɣer wanzaren-is, ɣer allen-is, ɣer icenfiren-is. Akkagni, s lxedma n wul, s lqewwa idammen, iṣṣeḥḥan leǧruḥ n bunadem.

Ṛebbi iqqar-ak diɣ, a mmi, efk-iyi-d wul-ik. Acu d lmeɛna n yimeslayen-agi? Ul n bunadem d aẓar n tudert-is, d aẓar ixemmimen-is, d aẓar n ccehwat-is. Ma bunadem ittsellim wul-is i Ṛebbi, akken i s-isuter, ittak iman-is i Ṛebbi s lekmal. Acu ɣef Ṛebbi i ssutreɣ annect-agi? Alxaṭer ittwekteb ul n bunadem d aɣlaḍ, iččur d ccum. Wi ara t-ifehmen? Ma yehlek wul-ik, leɛḍam-ik meṛṛa ad uḍnen, ur ṣeḥḥan ara. Aksum-ik ad yuɣal d azegzaw, imi ur ittalliw ara idammen ixeṣren ɣer idmaren iwakken ad ṣfun. Leɛḍam-ik Ad ttazgen imi ur tteddun ara swaswa idammen. Dɣa lwessex yettɣima deg lmfaṣel-ik, ttaččaren lfaṣel-nni s waman. Win ihelken s wul-is, ur itett ara mliḥ, ur yezmir ara ad yeddu swaswa imi xuṣṣen-as, imi ixuṣṣ-as nnefs. Irkul lehmum-agi d waṭas nniḍen, ɣelben win ihelken wul-is. Akkagni ma yeččur wul n bunadem s uɣlaḍ d ccer, ula d ixemmimen-is, cehwat-is, imeslayen-is ad uɣalen ad xesren. Akken i d-yeqqar Rebbi, seg wul i d-tekken ixemmimen n dir, kul ṣifa n timenɣyut, zenna, Atem muɛafant tukerḍa ccehda n ẓẓur d aregmat. Ɛas ul-ik, alxaṭ seg-s i tteffɣen leɛwanser n tudert neɣ lmut. Ihedder uqmuc s wayen iččuren wul. Bunadem lɛali issufuɣ leḥwayeǧ lɛali si rrzeq-is lɛali, bunadem n dir issufuɣ leḥwayeǧ n dir si rrzeq n dir. Am akken wul ihelken issufuɣ idammen ixeṣren armi helken leɛḍam merra lǧetta, akka gni win iwumi wul-is ur ittwaɛas ara s Rebbi iman-is, bunadem-nni ad issufeɣ ḥaca d ccer n yiman-is. Mačči d argaz iwakken ad ittesmektayeḍ a Rebbi? Argaz ɛni d lxelq n Rebbi? Neɣ d tamacint, ayen i ixleq bunadem? Kul win yeḥsisen tamlit-agi, isefk-as ad iqbel belli bunadem ur ixelleq ara iman-is, lameɛna d Rebbi t-ixelqen. Daymi, ilaɣer-as agini d ayla-s Rebbi. Ittwakteb, ur tettilim ara iman-nwen. D tidet, ula yiwen deg-neɣ ur yettidir iman-is, ula yiwen ur yettmettat i yiman-is, ala xaṭer Ma nedder, nedder i Ṛebbi, ma nemmut, nemmut i Ṛebbi. Ihi, ama nedder neɣ nemmut, nella a Ṛebbi. Mkul yiwen deg-neɣ nella d ayla-s a Ṛebbi, ama lǧetta-nneɣ, terwiḥt-nneɣ, neɣ ṛṛuḥ-nneɣ. Ɛni mačči d netta i aɣ-ixelqen? Mačči d netta i aɣ-ittaken nneṣ yis ara nidir? Mačči d netta i aɣ-ittaken tudert neɣ lmut? Ihi ur nella ara iman-nneɣ, nella d ayla-s. Lxaṭer mkul yiwen yesselmen iman-is i cciṭan, ulamma nella d ayla-s Ṛebbi, daymi yelzem-as i lemɛellem-nneɣ n ṣṣeḥ ad aɣ-ifdu seg ufus aɛdaw-is cciṭan. Ḥessis-t i wayen yettwagtben deg Wawal Ṛebbi, mačči s leḥwayeǧ ifennun, s lefṭa, Neɣ s ddheb ay tettufdam deg tikli n dir nni i awen-ǧǧan lejdud-nwen. Lameɛna tettufdam s idammen iɛzizen n Lmasiḥ, am izimer mebla lɛayb, mebla tinqiḍt. Netta yettwaxtar uqbel lxaliqa n ddunit. Iḍehher ɣer lxar n zzman aneggaru. ɣef ddemma-nwen. Yis, tumnem s Ṛebbi, win i d-isseḥyan seg lmeggtin, i s-ifkan lɛaḍima, i wakken laman-nwen d timerjiwt-nwen ad ilin deg Ṛebbi. Ṛebbi iqqar-ak ass-agi, A mmi, efk i wul-ik.

Asuli kala xaṭi seg-s i teffɣen leɛwanser n tudert. D iseɛdiyen i gad yesɛan ul iṣfan, ala xaṭer ad ẓren Ṛebbi,

Ladris-nwen. Ma tebɣam ad awen-necgeɣ diɣen qrar qraya. Aqlar nḥar neqbel tibratin-nwen. Ktebt ihi lexbar lxir, Défi, boîte postale 102 38 Grenoble, France. Ḥesset-d mkul ssebt ɣef lweqt-agi i lexbar lxir s teqbaylit. Ad kwen ibarek Sidi Ṛebbi, ad kwen irafeq deg ubrid n tidet.